Минем шушы рольне уйнасам шәп була дип хыялланып йөргән. Мин хыялый артист түгел. Мин дәрсә бирделәр, шуны кеше карарлык ясап уйнарга тырышам. Эн сайын кеше алдына чыгып, үзеңнең йөзеңне кызартмаслык ясап уйнарга тиеш бит син. Менә бит хикмәт артистның арын нәрсәдә. Улаһи самай йолдызат кояш туды батаруга. Аны үзара Шәйхи, Хуҗа Насретдин, Гайфи исемнәре белән йөртәләр. Наил Шәйхетдинов рольләрендә яшәде. Шуңа да ул уйнаган спектакльләр озын гомерле була иде. Юмор хиссе һәм тапкырлыгы белән үзе дә Хуҗа Насретдинга охшаган ул. Кыр казлары артыннан спектаклендә Әкбәр, Гайфи бабай өйлән давайда Гайфи һәм башка күп кенә тамашачы яратып өлгергән образлар тудыра. Мине дә әти өйрәтә иде, һәрбер рольның син эпизодта эшлисеңме, зур рольме ул синең, син аны яратып уйнарга тиеш дип. Тамашачы ул чыкканчы мин шунарга менә үзем премьераларга килгәч хәтерлим, әтинең тавышын ишеткән вакытта да халык инде елмая көлә башлый иде. Әле ул менә кулис артыннан Мәсәлән, кычкырып чыга икән, мин аптырый дим, әти бит әле чыкмаганда халык инде көлә, җылмая дип инде. Меня
другой орехом зовут. Ана аю йөрәге фильмында бер якут роленә артистны эстон режиссеры төрле шәһәрләрдән эзли. Наил Шәйхетдиновны күрүгә үк ошаткан һәм рольгә чакыра. Тайгада төшерәләр. Татар артисты өчен зур тәҗрибә була бу. Ә бит Наил Шәйхетдиновның артист булуына әтисе каршы төшә. Чирмешән районы Лашман авылында ат җигеп йөргән егет Казанга журналист булам дип киткән. Нәтиҗәдә театр училищесына керә. Укуын тәмамлагач, күчмә театрга алалар. Беренче роле, биш балалы, 55 яшьлек театр директоры. Татарлар кая гына яшәмәсәләр дә, ул алар янына барып, үзе теге, хәзер бит инде Әйтәләр менә фотолар күрсәтеп, видеолар. Әти һәрбер төбәккә театры белән алар барып, һәрбер авылга, һәрбер республикага барып, үзләренең сәнгатен, үзләренең спектакльләрен ләрен күрсәтәләр иде. Шуңа күрә менә татарлар тапшыруы бик төгәл киләдер дип уйлыйм әтигә, чөнки әти барлык Үзбәкстанда 40 шар көн Мәсәлән, аларның гастрольләре була иде. Анда Уфаларда утыз, менә Оренбург шәһәрләрендә чистай. Күчмә театрда эшләгән һәр артистка һәйкәл куярлык. Юл газабы, гүр газабы дип юкка гына әйтмиләр шул. Аларның хәтта менә Татар бистәсендә, хәзерге Татар бистәсендә, анда хәм матур йортлар, ләкин ул вакытта подвалда тулыплары бар иде. Алар тулыплар ябынып, һәрбер авылга баралар, аларга кизитек бирәләр, ул театрдан бирелә торган менә бер реквизит иде инде алар аларны җә ул тун гына түгел ул толып алар шуларсыз алар өшиләр туңалар юлда калырга мөмкин автобуслар Наил Шәйхетдиновның бәхете шунда, гастрольләрдә һәрвакыт янында кадерләп йөрүче хатыны була. Миңнегөл апа белән алар бер авылдан. Яшь аралары аларның 11 яшь. Әти инде авылдан киткәндә, әни әле кечкенә булган. Алар таныш, былай, бәлки, очрашкан булганнардыр. Безнең авыл бик зур авыл, Лашман авылы. Аннары отпускага кайткан да әти кибеткә кергән. Әни кибеттә инде, кибеттә эшли торган булган. Отпускыга әти безнең соң өйләнгән, 32 яшендә генә. Шуңа күрә кайткан да отпуска вакытында, менә барсы да өйлән дип әйтәләр. Дә мин сиңа өйләнәм дип инде. Кияүгә чыгасыңмы миңа дип шаярып әйткәнмен, чынлап әйткәнмен. Әни әйткән, чыгам, нишләп чыкмаска. Шәмшетдин бабайның малае акыллыдыр әле дип әйткән инде. Шул вакыттан 45 ел эштә дә, өйдә дә бергә. Кызлары Миләүшә дә ике яшьтән алар белән гастрольләрдә. Төрле шәһәрләрдә булганда музейларга, театрларга йөргәннәр. Ә кызының артист булуын теләми ул. Шулай да кырт кисми, холкы андый түгел. Ул миңа Үземә сайларга бирде. Ул килеп премьераларны, әлбәттә, карый иде. Мин икенче курста Асыл ярда уйнаган вакытта ул үзенең бармакларын тешләп бетергән инде, карап, борчылып инде, караган вакытта. Мине беркайчан да сүккәнен яки бу ролең барып чыкмады дип әйткәнен хәтерләмим. Арбалы хатыннар спектаклен уйнагач, менә хәзер мин синең чын артистка булганыңны аңладым, диде инде. Гомумән, баланы үз үрнәгеңдә тәрбияләргә кирәк дигән фикердә була Наил Шәйхетдинов. Борчуларын каты бәрелеп түгел, җайлап аңлата. Кайгыртучан әти була ул. Иртә белән торып, ул үзе берүзе баштан бер чәйнек чәйне эчеп, аннары соң безне, безне генә уятып, Аннарысын безгә чәй. Әтинең чәен барлык кеше дә белә, әти бик тәмле итеп чәй пешерә иде. Бакчаларыбыз да бергә иде. Ул шул хәт чәй ярата иде. Аның белән бакчаның икенче башына алар аралар ераграк бакчада. Шулай да вакыт табып ул анда булганда мин аның янына барып чәй ичеп, аның сөйләгәнен тыңларга ярата идем. Ул шул хәтле тәмләп, бәземләп, шикәрен шырт-шырт итеп кагып, шикәр булмаса песок кабып Шулай тәмләп, төрле үләннәр салып чәй пешерергә ярата иде. Иманлы, тәртипле, сабыр, ничектер ягымлы кеше, якты кеше. Ул миңа төрле яктан үрнәк булды. Шуңа күрә мин аны остазым дип атар идем. Ул сәбәпче минем дингә килүемә дә, мәчеткә йөри башлавыма да. Һәр нәрсәдә ихлас була Наил Шәйхетдинов. Нәрсәгә тотынса да чын йөрәктән, җиренә җиткереп эшли. Аның спорт яратуын тамашачылар белә торгандыр, бөтен күңелен биреп җан ата торган була. Һәрбер моменты, һәрбер секунды, һәрбер уенчының ничек ачылганы, һәрбер Корбан Бикиевичның нинди тренер, анда Зиннәтулла Хайдаровичның нинди булганы, ул алар белән күрешеп очрашканы да бар. Ул баскетболга да бара, волейболга да, иртә белән иртәнге биштә куеп теннисны да карый ала иде. Шуңа күрә Менә миңа шул моментлар хәзер бик тә бик тә җитми. Аның сүзләре, уртак сөйләшүләребез. Уртак сөйләшүләр, уртак фикерләр. Кызы гына түгел, оныгына да сердәшче була ул. Сөмбел татар гимназиясендә укыды. Алар татар телен бергә эшлиләр иде. Ишекне ябып куя идем, чөнки алар әдәбият турында бәхәсләшәләр иде. Әти үзенекен аңлата иде, Сөмбел үзенекен. Хезмәттәшләре Наил Шәйхетдиновның укымышлы булуын искә ала. Бик кызыксынучан, Һәр нәрсәдән хәбәрдар иде, диләр. Кечкенә генә транзисторы бар иде Наил абыйның. Менә шул транзистор аның һәрвакыт менә шулай колагында. Һәрвакыт менә бөтенесен безгә җиткереп, менә шул транзистор аша дөньядагы барлык яңалыкларны җиткереп бара торган иде Наил абый. Менә нинди уңай сыйфатлар бар адәм баласында, әйме, менә бөтен уңай сыйфатларны үзенә җыйган шәхес ул. Мин аның турыда бер генә менә бер генә дә начар сүз әйтә алмыйм Наиләби турында. Беренчедән ул шул хәтле талантлы актер. Аллаһ Тәгалә табигать аңа талантлы мулдан биргән. Эшлә Наил дип биргән, хезмәт ит халкыңа дип биргән аңа талантны Аллаһ Тәгалә. Наил абый ул менә һәрбер спектакльның бизәге иде дип әйтер ем мин аны. Наил Шәйхетдиновның тагын бер сокланырлык сыйфаты, ул беркайчан да төшенкелеккә бирелми торган була, беркайчан да зарланмаган. Ул гомумән зарланып яки уфтанып яши торган, ул гел тормышны яратып, тәмен табып, яши торган кеше иде. Ул һәрбер мизгелнең, һәрбер матурлыкны, менә яңа станция метро ачылса да ул аны Ул бәйрәм, 9 май бәйрәме булса да урамга чыга иде. Ул әйтәм бит, яңа станция метро ачылса да аны карарга барып кайта иде. Ул һәрбер Мизгелнең матурлыгын күрергә тырыша иде. Беркемгә тавыш күтәрми, ачуланмый, үзе гел хәрәкәттә була. Шуңа да вафаты 75 яшьлеген зур итеп уздырырга әзерләнеп йөргәндә, аяз көнне яшен суккандай. Без ноябрь ахырында, аннары соң инде менә декабрь башларында врачка мөрәҗәгать итәргә туры килде инде. Һәм шуннан соң белдек, әтине больницага ятты. Менә кинәт кенә яңа елдан соң, әле ул декабрьдә спектакльләр уйнады. 25 э, январь көнне менә әти безнең арадан китте инде. Яраткан артистыбызның арабыздан китүенә 5 ел. Гаиләсе әле дә бу хәл белән килешә алмый. Әти белән сөйләшкән вакытларда да әтинең менә телефоны да безнең белән, минем үземнең үземнең телефонымда да әтинең номеры. Чөнки мин Әтинең номерын берничек тә алып куя алмыйм. Шуңа күрә ничек кенә уйласам да 5 ел үтәм ул вакыт. Күпме ул барбер дөнья инде үзгәрә, икенче була, ләкин әти күңелдә һәрбер вакытны, һәр көнне дисәң дә. Наил Шәйхетдинов тамашачылар күңелендә дә мәңге сакланыр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.